Însan dixwastin tiştekî bikin lê ji bo vî jî zêde sazî tune bûn, zêde îmkan jî tune bûn. Fêrî derxistina kovarê bûn, hem jî me wek niyeta xwe anî ku hebû, rûperek teslîmî Arşîva Kurda kir. Rewşen teqleke din da ziman û wêjeya Kurdî. Zagonek guherî bû li ber weşanên ji bilî tirkî rêvekiribû û rewşana ku niha mijara me ye li wêjeya kurdî derî vekir derket. Kovarê xîma wêjeya kurdî xurt kir û li ber dehan nivîskaran rêve kir û ji vê nivşek derket, Em ê qala rewşenê û serdema wê bikin, hûn bixwazin em ji serî dest pê bikin. Enstîtuya Îstatîstîkê ya Dewletê li Tirkiyeyê mirovan dijimêre. Hejmara ku derdikeve holê sî û yek milyon sê sed û not û yek hezar û çar sed û bîst û yek kes. Û ji gel tê pirsîn, Zimanê wê yê dayikê çi ye? Zimanê wê yê dayikê yê duyemîn kîjan e? Bi giştî yên ku dibêjin zimanê min kurdî ye, Sedî duwazdeh xal şêst û pênc derdikeve holê. Li gor vê daneyê hejmara Kurdên ku li Tirkiyeyê dijîn diyar dibe, çar milyon. Lê ev çar milyon kes nikarin bi zimanê xwe weşanan derxin perwerdehî bibînin. Sal hezar û neh sed û heştê, derbeya duwazdehê rêzberê tê ser kar, her tişt qedexe dibe. Herî zêde jî Kurd jê zirarê dibînin. Sal hezar û neh sed û nod. Di bîst û yek deh hezar û neh sed û notî de li Tirkiyeyê jimartina gel dîsa pêk tê. Serjimariya Tirkiyeyê derdikeve holê pêncî û şeş milyon çar sed û heftê û sê hezar û sî û pênc kes. Lê piştî sala şêst û pêncan êdî ji kesî napirsin zimanê te kîja ye. Loma jî em nizanin kurd çend milyon in. Lê li gor sedî duwazdeh xal şêst û pêncê sala hezar û neh sed û şêst û pêncan em binêrin hejmara kurdan wisa derdikeve heft milyon. Lê li gor kurdan hejmara wan bi ser deh milyonî re ye. Hejmar çi dibe bila bibe di vê destpêka salên notî de hê jî kurdî qedexe ye, weşan û bikaranîna zimanê kurdî qedexe ye. Lê tiştek din heye. Êdî Kurd trabûne ser piyan, doza ziman, çand û dîroka xwe, mafên xwe dikin. Di warê legal de Kurdan dest bi avakirina saziyan dikin. Di sifir heft sifir şeş hezar û neh sed û notî de Partiya Kedê ya Gel tê avakirin. Ew li her derê rêxistina xwe xurt dike. Kêliyeke wisa di kêliya ku têkoşîna Kurd geştir dibe de Di duwazdeh sifir çar hezar û neh sed û nod û yekê de zagona bi hejmara du hezar û neh sed û sî û du duyan tê guhertin. Bi weşandina nûçeya vê zagonê ya di rojnameya fermî de rê li ber weşanên ji bilî tirkî vedibe. Kurd jî bikaribin ji vê zagona guherî fêdeyê bibînin. Lê divê hinek din jî bisekinin. Tam di wê salê de li Stenbolê navenda çanda Mezopotamyayê ya Jorîm vedibe. Ev gav wê gavên din jî li dû xwe bîne. Di wê salê de di bîst deh hezar û neh sed û not û yekê de hilbijartina giştî çêdibe. Komek kurd ên ji HEP'ê ji lîsteya SHP'ê dikevin meclîsê. Di sifir şeş yazdeh hezar û neh sed û not û yekê de dema Leyla Zana sond dixwîne û gotina. Bi vê sondej bû gelê kurd û gelê tirkan. Bikar tîne, tofana Nebî Nuh radibe. Êdî wê tu tişt ne wekî berê ba. Piştî vê coşa kurdî di dilê kurdan de xurttir dibe. Nayê zanîn tesîra vê jî heye yan na, lê fikra derxistina weşanên bi kurdî jî dikeve rojevê. Li neçemê rê veber di nîqaşê de ne ku kovarekê derxin. Sal hezar û neh sed û nod û du du Li Tirkiyeyê di serî de Milliyet Sanat, Hürriyet Gösteri, Sanat Dünyamız, Gün Doğan Edebiyat, Tavır, Sonbahar, Dünya Kitap Dergisi, Insancıl jî di nav de bi dehan kovarên bi tirkî derdikevin, lê yek jî bi kurdî nîne. Û reşemî hezar û neh sed û not û du do. Di rewşeke wisa de xwediyê Yukari Mezopotamya Bilîmsel Araştirma ve Kultur Merkezî ve Reklamcilik Sanayi ve Ticaret Limited şîrketî Îbrahîm Gurbuz û rêveberên Neçemê bi daxwaznameyekê serî li Walîtiya Stenbolê didin û dixwazin kovareke bi kurdî-tirkî derxin. Di daxwaznameyê di beşa ziman de jî diyar dikin ku kovar bi kurdî tirkî ye. Wê demê waliyê Stenbolê Hayrî Kozakçioğlu ye. Di wê dema walîtiya Kozakçioğlu de di sifir pênc sifir du du hezar û neh sed û nod û du diyan de cîgirê waliyê Stenbolê Nîhat Kemal Eren,

Di hejmara yekem de li ser alfabeya kurdî nivîs nivîsandiye. Lê di vî warî de nîqaş hebûne. Em guh bidin zana Ferqînî. Beriya ku rewşen derkeve, em li Neçemê bi gavê ciyê wê li Tarlabaşiyê bûn. Di bînayê wê de avahiya de li hev civiyan. Em ê kîja alfabe û kîja rastnivîs bi kar bînin. Li ser wê gelek minaqeşe, nîqaş çêbûn. Di dawiyê de biryar hat girtin ku alfabeya celadet û rastnivîsa wî esas bê girtin û wisa weşan bê kirin. Piştre jî eger em bibêjin otoriteyek ya jî em bibêjin lijneyek çêbibe, Ew pirsgirêkên yan jî kêşeyên derbarê hem rastnivîsê de hem alfabeyê de bê nîqaş kirin. Erge gihiştin encamekê paşê guherîn hewce bike wisa bê kirin. Wisa biryar tê girtin. Lê Feqî Huseyîn Sanic dîsa bi ya xwe dike û alfabeyek cihê bi kar tîne. Kovar hema bibêje bi du alfabeyên cihê weşanê dike. Heta demekê jî wê wisa dom bikira. Li gor gotina Farqînî di nav kesên ku pêşî rewşen derxistin de kesên wekî Apê Feqî, Mûsa Anter û hin xebatkarên ne çemê yên wê demê hebûn. Bi kurdî dibistan nîn bûn, perwerdehî nîn bûn. Dev ji wê ber de ji ber qedexeyê bi kurdî weşan jî nîn bû. Erê, kurdan bi kurdî dizanî lê nedizanî binivîsin. Çend kesên ku hebûn bi kurdî binivîsin jî li gor zanîna xwe dinivîsandin. Û ev jî li ber xebatkarên kovarê pirsgirêkek mezin bû. Dema nivîseke ji wan re ji bo weşanê bihata, wan çend caran dixwend. Redekte dikir, rast dikir, tashîh dikir, lê dîsa jî nivîs tam nediket halê nivîsa ji bo weşanê. Gelek nivîs hebûn sê çar caran redekte dikirin. Dema li ser kaxiz nivîs dihatin xwendin û tashîh dihat kirin, Rûpel dîsa bi notan tije dibû. Weku dil û bi firmîskê li gilînê çawekan ma qetîs mabû. Li ser rola rewşenê ya diwarê ziman de jî farqînî van bilêv dike. Piştî salên notî dest û weşangeriya kurdî hate kirin. Rewşen her çiqas di destpêkê de hemû ne kurdî be jî rê li ber berhemên nû, kesayetiyên nû, nivîskarên nû vekir. Bû wekî dibistanekî jî. Çendîn li derve û ji kurdan dûr weşanên bi kurdî hatibin destpêkirin jî lê li Stenbolê derxistina kovareke wiha çandî û wêjeyî gavek gelek girîng bû. Em dikarin bibêjin rewşenê

Piştî xebata sal sal û nîvekê komîsyoneke ava kirine ku tê de şanoger Cemîl Özen, wênesaz Fewzî Bilge, Cebbar Gezîcî û Îbrahîm Gurbuz çar kes hatine bahev. Paşê komîsyon fireh bûye. Filîz Oğuz, Edîbe Şahîn, Hasan Bêldirîcî, Îbrahîm Xort jî beşdar bûne û neçeme ava kirine. Gurbuz jî bûye serokê neçemê. Niha em guh bidin Îbrahîm Gurbis. Tevî xebata huner, çand, weje, ziman, zanistî, kovhar. Berhama wî de ewana hebû. Navê kovhar li Ewropayê de me û rad kovhara Kirewşen jî li wir jî de derdikevin. Me ku em li Îstanbûlê li Tirkiyeyê jî em dikarin riya ava bikin, çap bikin. Me dilekçe li evê de navenda de nivîsand, me da valî. Wana qebûl kirin. Yanî em jî nizanin çend ku te bi vê wextê de facto hewist. Gurbuz di dawiyê de li gotinên xwe van zêde dike. Gelek zehmet bû, gelek rewşenbîrên Kurd nedikarîn bibêjin em Kurd in. Me di rewşeke wisa de navenda çanda Mezopotamya vekir. Her tişt zehmet bû. Zimanê Kurdî jî qedexe bû lê ji bo me meşrû bû. Dema neçeme ava dibe li avahiya li ser kolana Tarlabaşiya Beyoğluya Stenbolê bi cih dibe. Rewşen jî li wê derê dodeyeke biçûk de tê amadekirin û dema neçeme bar dike avahiya xwe ya Îstîklalê, li wê derê odeyeke jî ji bo rewşenê vediqetînin. Bi salan rewşen di wê odeya bi tik û tenê de tê amadekirin. Di hejmara yekam a rewşenê de bîst û yek nivîs cihgirtine. Wekî mijara nivîsan jî du hevpeyvîn, ferhengokek, nivîsa li ser dîrokê, li ser wêje, li ser erdnîgarî, folklor, li ser wêneyê kurd û li ser ziman hatine weşandin. Di hejmara yekem de ziman derketiye pêş. Li ser ziman şeş nivîs hene bi sernavên Kürtçe alfabe nasıl olmalı, Kürt dili üzerine, Kürtçede kuzey-güney farklılaşması, Din dili olarak Kürtçe, ziman çand û gel û dersên zimanê Kurdî. Ewkas nivîs nîşan didin ku her ku biçe wê li ser ziman nivîs û niqaş her hebin. Ku di hejmarên bi dûre derdikevin de jî ev yek xwe nîşan dide.

Di rêvebiriya meqamê de hin hevala got bela bulten derkeve. Min jî min digot yan bulten erê tiştekî baş e lê gerek goverek hem çandî hem dîrokî yan wek dokumentar em kare bidaqin yan lêkolîn nivîsên lêkolînê tê de hebin, nivîsên ser ziman tê de hebin, Ser muzîka kurdî tê hebe folklor û her wekî din. Belê, kovar derketiye lê gelek zehmetî dikişînin. Ji hêla teknîkî ve îmkanên wan tune ne xebatê bikin. Îbrahîm Xort di vê derê de qala teknîkerê kovarê Şahîn Atêş dike û van dibêje. Şahîn Atêş li şîrketek dixebitî. Êvarê komputera şîrketê Hildida dianîne çemê û me nivîsên kovarê tê de dinivîsandin. Serê sibê zû bêyî kes hay jê hebe ew komputer dîsa dibir şîrketê. Heta dikarin komputerek bikirin demekê wisa îdare dikin. Îbrahîm Xort berpirsê îdareyê ye. Ew dibêje ku hejmara yekem wekî sê hezar heb çap kirine lê ji bo ku mirov bixwînin zêdetir bê pere belav kirine. Û ji ber ku derfetên belavkirinê jî nînin dema komên muzîkê diçin dawetan ew jî bi wan re dibin û dikin ku li wan deran rewşenê bi awayekî belav bikin. Hê hejmara pêşî amade dikin. Wê berga ku ware çêbikin. Dixwazin berg rengîn be. Lê nizanin wê çawa çêbikin. Kaseta Koma Mezrabotan derketiye. Wê wekî reklam di berga dawiya kovarê de bi cih bikin.

Lê carinan nikarin mehê carekê jî derxin û wê çaxê du hejmaran bi hev re derdixin. Hejmara çardeh pazdeh ya rewşenê jî yek ji wan e. Ev hejmar wekî du hezar û pênc sed heb çap dibe. Montaj, berg, rûpelên hundir, çap, hemû tê de bi pereyê wê demê

Dixwazim wan deman bi awayekî ew demên romantîk bûn. Demên hestîn bûn. Zêde tirsa kesî tune nebû. Zêde em bêjin însan dixwastin tiştekî bikin lê ji bo wî jî zêde sazî tune nebûn. Zêde îmkan jî tune nebûn. Em bêjin ku îmkan hebûna însanê gelek tiştan bike. Lê îmkan ku nebûn, însan dixwastin gelek tiştan bikin. Em tam di demekî usa me dest bi rewşenê kiribû. Zahîr Kayan di rewşenê de digel edîtorî quncikek wî hebû bi navê Kakil. Di Kakil de her li ser huner û estetîkê dinivîsand. Li gor wî jî li gor rewşenê jî ew quncik muhîm bû. Ji bilî vê di rewşenê de li ser huner û estetîkê nivîs nîn bû. Kayan yek ji wan kesan e ku ji destpêkê bi kurdî dinivîse. Di dema ku kesên bi kurdî binivîsin kêm bûn de wisa dibêje. Li kesek bi kurdî edîtoriya kovarê bike bigeriyana ez tam ew kes bûm. Kê bê li min manditir bê. Ji wan re gelek name dihatin. Li ser nameyên ku wê demê ji wan re dihatin jî Kayan van dibêje. Zêdetir ji girtîgehê ji me re name dihatin. Ji girtîgehê tiştên xweş dihatin lê zêde polîtîk bûn me nediweşand. Carinan çîrokên gelêrî dişandin. Lê ji ber ku li gor orjînala xwe ne dinivîsandin me ew nediweşandin. Me ji wan re digot tiştên folklorîk çawa hatibin gotin divê wisa bêne nivîsandin. Me dixwest bi orjînala xwe ji me re tiştên folklorîk bişînin. Zahîr Kayan wisa dewam dike, Wê demê zêde azad nebû ji hêla polîtîk û siyasî ve. Rewşa Kurdan jî eyan bû, demên xirab bûn, demên şer bûn. Lê di saziyan de me jî dest bi hunerê kir, dest bi nivîsê kir, wê demê zewqeke mezin hebû. Em neditirsiyan, moralê me xurt bû. Me dixwest em gelek tiştan bikin. Derbarê zimanê kurdî de, derbarê çanda kurdî de, folklorê de her kesî dixwest tiştek bike. Sal hezar û neh sed û not û sisê Rewşen sala xwe temam dike. Lê di nav zehmetiyê de ye. Rewşena ku gotiye em ê mehê carekê derkevin, lê di sala xwe ya yekem de tenê kariye neh hejmaran derkeve. Di vê hejmarê de ev rewş wisa ravekirine edîtoriya kovarê, Şîrketên belavkirinê rewşenê belav nakin. Me jî nekarî belavkirineke baş bikin. Heta em vê çareser nekin, em nikarin mehê careke rewşenê derxin. Lê her ku diçe rewşa rewşenê zortir dibe. Mînak hejmara dehan di adar nîsana hezar û neh sed û nod û sisiyan hejmara yazdeyan piştî pênc mehan encax dikare di meha Rêzberê de derkeve û dema digihîjin hejmara çardeyan êdî kovar li xwe mikur tê û di kunyeya xwe de ji dela kovara mehane êdî kovara du mehane dinivîse. Ew hewl dide xwe ku du mehan carekê derê lê Wisa diyar e ku wê nikare bi rêk û pêk du mehan carekê jî derê. Sal hezar û neh sed û not û çar. Rewşen ne tenê ji alî aborî ve, ji aliyê zordariyên dewletê ve jî zehmetî dikişîne. Di sêzdeh sifir şeş hezar û neh sed û not û sisiyan de di kongreya awerteya DYP'ê de Tansu Çiller dibe seroka DYP'ê û pê re jî dibe serokwezîra Tirkiyeyê. Çiller piştî ku tam cihê xwe digire planên xwe yên li ser kurdan û saziyên wan jî çêdike. Tam di wan salan de windakirina mirovan, kuştinên kiryar ne diyar dest pê dikin. Însan têne girtin. Polîs diavêjin ser saziyên kurdan, Wan digirin bin çavan. Êrîşa li ser rojnamegerên Kurd dom dikir. Ew dihatin kuştin, dihatin windakirin. Herî dawî jî bombe xistin avahiya rojnameya Kurdan Ozgur Ulkeyê û avahî belawila bû. Di vê bombekirinê de rojnameger Ersin Yildiz jiyana xwe ji dest da. Ji vê kiryarê kovara rewşenê jî para xwe digire. Di dehê Rezbera hezar û neh sed û not û çaran de polîs diavêjin ser neçemê. Enstrûmanên wekî tembûr, def û amûrên din diavêjin nav lingan, pê re jî pirtûkxaneya wan a şîwa rewşenê belawela dikin. Rewşena ku ji ber aborî di tengasiyê de ye, Ev yek jî zêdetir tesîrê lê dike. Rewşen ku hejmara xwe ya şazdeh hevdeyan di meha Pûşber tirmeha hezar û neh sed û nod û çaran de derxistibû, hejmara xwe ya hejdeh nozdeyan encax piştî pênc mehan di berfanbara hezar û neh sed û nod û çaran de derdixe. Erê, zehmetiyên kovarê zêde dibin lê li aliyê din ve jî

Nivîsandina edebiyata kurdî ji bo me tiştekî nuh bû. Bi vî awayî de dema hat û me dest pê kir bi rastî jî heyecanekî gelekî mezin em zeft kirin bi rewşenê. Me nizanî bi rastî rast wê çi jî bibe. Amîda dibêje, Wê demê qet nedihat bîra me ku dê bi salan rewşen bidome. û rewşen wê ni fişekî biafirîne. Ji ber vê yekê gelek girîng e. Ez bi rehetî dikarim bibêjim ji bo gelek kesan ji bo nifşê me rewşen bû dibistanek. Ji ber vê yekê em bi rehetî dikarin bibêjin nifşê rewşenî. Nifşê ku rewşenê ava kir. Armanca me ew bû ku bingeha edebiyateke kurdî ji nû ve. Edebiyateke zindî, ew edebiyata ku miribû, edebiyata ku der bi lê hatibû xistin, ku têkiliya wan û têkiliya wê û Kurda hatibû birîn, tedawî bikira hinekî jî. Hem wê xebatên niçemê tê di cî bigirtana, hem jî edebiyata Kurdî û werger jî, biryara wergerê jî hatibû girtin ku wê werger jî Ji edebiyata cîhanê çêbibin û di rewşenê de bên weşandin. Vî awayî wê kurd parîkî di ser rewşenê re bi kurdî edebiyatekê jî têkiliyeke bi edebiyata dinyayê re jî deynin. Bi vî rengî xebat dest pê kir. Amîda dibêje. Îro jî dema em dinêrin edebiyat li ser pişta wî nifşî re dimeşe. Berî rewşenê edebiyateke ne zindî hebû, edebiyateke belawela hebû. Berhemên cegerxwîn hebûn lê me xwe nedigihand wan. Li derveyî welat edebiyat hebû lê ji kurdan dûr bû. Bi rewşenê re têkilî çêbû. Loma, Ez edebiyata kurdî bi rewşenê didim dest pê kirin. Bi rewşenê edebiyatê di zindî bû. Edebiyat ji wê rojê di ji salên otîz heta niha edebiyat di nava kadê belav bûyî. Yen ne edebiyateke belawala ye. Edebiyat parîkî tomar bû hinekî jî bi kurda re têkiliyek danî. Ji ber vê yekê ez bi rehetî dikarim bêjim ku ez edebiyata kurdî li bakur, Hêparîkî jî bi notî dest pê dike. Sal hezar û neh sed û not û pênc. Ev saleke giran e ji bo kurdan. Tirsa dewletê ya li ser kurdan zêde bûye. Girtin, binçavkirin û windakirina kurdan didome. Ev zehmetiya li ser kurdan gelek bandorê li Rewşenê jî dike. Loma Rewşen di sala hezar û neh sed û nod û pêncan de tenê dikare carekê derkeve ku ew jî hejmara bîst bîst û yekê ye ku meha gela wê jê derdikeve. Piştî vê bi salekê Di meha Nehan a hezar û neh sed û nod û şeşan de hejmara xwe ya bîst û du do bîst û seyan derdixe. Belê, hejmareke din jî derketiye lê ew jî nizanin wê ev hejmara xatirxwestinê ya rewşenê be. Rewşena ku dibe deriyê rê li ber vekirina wêjeya kurdî dawî li jiyana xwe tîne. Di heman demê de li Tirkiyeyê tekane rojnameya bi kurdiya heftane welatê me jî hatiye girtin. Sal hezar û neh sed û not û şeş. Belê, rewşen hatiye girtin lê kurd hînê kovarê bûne û wê bê kovarê nemînin. Ev yek zorê li wan dike. Bi vê zor û daxwazê heman salê Di kewçêra hezar û neh sed û nod û şeşan de wekî dûmahîka rewşenê kovareke bi navê Jiyana Rewşen dest bi weşanê dike. Di warê rojnameyê de jî Piştî Welatê Me heman salê rojnameyeke din bi navê Azadiya Welat wekî rojnameyeke heftane dest bi weşanê dike. Jiyana Rewşen û Azadiya Welat wekî du weşanên bira bi kurdî çîraya kurdî hildidin dest. Jiyana Rewşen di yekê kewçêra hezar û neh sed û nod û şeşan de dest bi weşana xwe dike û sernavê ji bo bîranîna Apê Mûsa bi kar tîne. Sal hatiye ku Kurd êdî zimanê xwe jî hîn bibin û êdî dem hatiye ku nivîskarên Kurd zêdetir bibin. Jiyana Rewşen pişta xwe dide mîrateya Rewşena Yekemîn. Berê xwe dide vê çanda ku pêş ketiye û derî li nivîskarên nû vedike. Her ku diçe kes, nivîskarên nû li jiyana rewşenê zêde dibin. Ji ber vê yekê ferqa herî bingehîn a rewşen û jiyana rewşenê derdikeve holê. Jiyana rewşen hindiktir cih dide nivîsên tirkî, zêdetir bi kurdî derdikeve, lewma êdî bingeh heye. Dema tê hejmara pêncan biryarê distîne. Wê kovar êdî tenê bi kurdî be. Ev hejmara pêncan û heta kovar jiyana xwe didomîne êdî her bi kurdî dertê. Kovar di van hejmaran de wêneyên rewşenbîrên kurd bi kar tîne. Bi awayekî wan bi bîr tîne, dibêje, Em li ser rêya we ne. Di vê demê de êdî jiyana rewşenê xwe gihandiye Kurdên parçeyên din jî. Li derveyî Kurdên Tirkiyeyê êdî bi Kurdên Sûrî kesên wekî Helîm Yûsif, Jan Dost, Konê Reş re têkilî hatiye danîn. Êdî ji wê derê jî nivîstên. Li Lubnanê bi kovara Sorgul re, li Ermenistanê bi berpirsê Riya Teze Emerîkê Serdar, ji Zaningeha Rojhilatnasiyê bi Maksîmo Xemoyan re têkilî hatiye danîn. Danûstendin heye, êdî sînorên li nav Kurdan bi wê jêyê hatine parçekirin. Hin kesên biyanî jî ji bo abonetî serî li jiyana rewşenê didin. Mînak, kesên bi navê Mikael Frolund name şandiye û gotiye, Min heqê abonetiya wê ya salane razandiye bankeyê.

Name pir in. Di koverê de cih bidin wan wê nivîsên din bimînin û bi diyar e hejmara taybet a ji nivîsên girtîgehan digirin. Kovar di dîroka xwe de du hejmarên taybet ji nivîsên girtîgehan derdixe ku

Xebatkarên kovarê çi ji dest wan tê dikin? Bi zevq dikin, bi şewq dikin, ji dil dikin. Û her difikirin ku wê tiştên nû çi bikin. Û di rewşeke wisa de du xebatên nû xwe bera nav xebata wan didin. Yek jî kovar pêşbaziya çîrokan ku di salên bê de jî wê bidome dide destpêkirin. Pêşbaziya ku dibe sedema pêşxistina çîroknivîskaran di nav dîroka kovarê de jî xwedî cihek girîng e. Xebata dina girîng a kovarê jî li salona neçemê çalakiya şevên toreyê ye. Çalakiya Şevên Toreyê ku yekemîn car di bîst û du duyê kewçê re hezar û neh sed û nod û heftan de li dar dikeve, ji aliyê Helbest Van Kawa Nemir û Îbrahîm Seydo Aydogan ve tê amadekirin û pêşkêşkirin. Di wê şevê de her du kes helbestan dixwînin, li ser wê jê nîqaşê dikin û gotinê didin temaşevanan. Ev Şevên Toreyê ku şeş mehan didomin tovek baş diavêjin nav wê jêya kurdî.

Wexta ku di vê qonaxê de hem em ketin qonaxa polîtizasyonê hem jî xwendinên me berfireh bûn hem jî wek biryar berî wê jî dibistana Amedayiyê de min biryar girt ku ez ê bi zimanê xwe Binivîsim, piştî qonaxa asmesûn ez ê li zimanê zimanê xwe vegerim, bi kurdî binivîsim. Ew dikeve zanîngeha Hacettepe ya Enqereyê. Li wir di wêjeya îngilîzî de sê salan dixwîne. Li Hacettepeyê xwendekarên wekî Cemîl Denlî, Mazlûm Dogan, Abdurrahman Çelîk jî hene. Ew her çar endamê nifşekê ne. Ez dibêjim kakilê nifşê heyî û modernizasyona li Bakur li jiyana rewşan bi xwe ye. Ya dî jî ji ber ku bi piştgiriya tevgera Kurd, piştgiriya sazî dezgehên Kurda derdiket, ji hêla belavbûnê ve gihîşt gelek devera, gelek deverên civatê, cimetê û tesrêka xwe gelek mezin hebû. Ew tesîra ku em dibêjin, Bi salan xebat hat kirin û hawar, ronahî û zam çi ji arşîva hat nexistin bes di wexta xwe de van kovara ew qas tesîl civakê nekin mixabin. Tevî ku ew kovar bi rastî ji jiyan re bi şerê jê re naverok û xurttir dewlemendtir bû. Kawa Nemir li ser xebata xwe ya li Neçemê û jiyana rewşenê jî wisa dibêje. Wekî her dawiya hefteyê ez çûmne çemê Kolana Îstîklalê. Min dît helbesta min di kovarê de derketiye. Ez çûm, min cihê kovarê pirsî, nîşanî min dan, ez ketim odeyê. Tê bîra min, odeyek biçûk bû, lê qelebalix bû. Wekî hêlînê bû. Li pêşberî min Esma Eksen hebû. Kesek jî pişta wî li min li ser piya bi coş dipeyivî. Min got ez kawa nemir, ez dixwazim we nas bikim û helbesta min çap kiriye. Hema ew ê li ser piyan bi coş vegeriya ser min, Zahîr Kayan bû. Kursiyek nîşanî min da, ez li ser rûniştim, çend salan ez ji ser ranebûm. Wekî xebatkar û edîtorê Rewşenê min kar kir. Di vê demê de Nemir bi gelek kesî re xebitiye, gelek kesên ku yekem car nivîs nivîsandine jî nivîsên xwe anîne, wî gotin li ser gotiye, rê daye ber wan. Di koverê de jî ew her pêşniyaran li hev dikin. Gelek kesan jî ji van pêşniyaran sûde girtine, Û rêyekê nû dane ber xwe. Yek ji wan Yakob Tilermeniyê ku wî berê çîrok nedinivîsand. Wan pêşniyara nivîsandina çîrokan kiriye û Tilermenî niha yek ji çîroknivîskarên Kurda yê herî baş e. Li ser rewşa wisa Kawa Nemir diyar dike ku bi kêmanî sîh çil kesên wisa hene ku Di rewşenê de dest pê kirine û tişt avirandine. Yek ji tiştên ku rewşenê kiriye jî ew bû ku berî salên hezar û neh sed û heştê kesên wekî Berkem Mereh, Arjen Arî ku bi kurdî re mijûl bibûn lê demeke dirêj bû bêdeng bûn ji nû vederxist holê careke din derketin pêşberî xwendevanan. Dema sal xwe li hezar û neh sed û nod û heşt an diqelibîne kovar xwe firehtir dike. Kovara ku hem wekî rewşen hem jî wekî jiyana rewşen heta wê demê wekî heftê û du rûpel derdiket, di hejmara xwe ya sêzdeyan de êdî wekî heştê rûpel derdikeve. Di warê rûpelsaziyê de jî lihevkirinek, xweşikiyek û balkêşiyek xwe nîşan dide. Ne mir wê serdemê wisa tîne ziman. Taybetî Kewara yê jî bingeha bingeha vî nifşî bû û çîroka salên nûdî here wayî di her rûpeleke jiyana rewşenê de mirov dikare peyda bike, ew jî hêjayî lêkolînê ne.

Digel kevneşopiya ewka salan digel pêdiviya gelekî û zimanekî ya bi kovarê jî kovar hew dikare li ser piyan bimîne. Kovara ku heta niha sê hezar heb çap dikir, di warê belavkirinê de jî di nav tengasiyê de bû. Sal du hezar. Li Tirkiyeyê bi dehan kovarên wê jêyî bi tirkî weşana xwe didomînin. Yek ji wan Milliyet Sanate ku wê di sala du hezar û du duyan de bikeve sîh saliya xwe û tîraja wê nêzî deh hezarî ye. Lê jiyana rewşena bi kurdî careke din li ber têkçûnê ye. Belê, careke din kovereke bi kurdî tê girtin. Lê ev kovar bi lidûxweşitina mirateyeke baş tê girtin. Ev mirate jî ev e. Jê nivîskar derketine. Ew nivîskar wê hewl bidin ku careke din kovarê derxin. Sal du hezar û yek. Ev pêdiviya bi kovarê dike ku nivîskarên Kurd bikevin nav hewldanê. Di rewşeke wisa de di sala du hezar û du duyan de Li neçema Îzmîrê konferansa nivîskarên Kurd li dar dikeve. Li dor şêst nivîskarên Kurd beşdarî civînê dibin. Yekem car li Tirkiyeyê civîneke bi ewqas nivîskarên Kurd ku hema hema bibêje hemû nivîskarên Kurd ên li Tirkiyeyê û Bakur beşdar bûne civînekê li dar dikeve. Di civînê de li ser rewşenê jî nîqaş tê kirin. Biryara ji nû ve derxistina rewşenê Avakirina komîteyeke ji nivîskaran ji bo têkiliyan tê avakirin. Bi ser civîna nivîskaran de demek derbas dibe. Daxwaz û nîqaşa kovarê li nav nivîskarên Kurd didome. Loma di bin banê neçemê de rewşenek din derdikeve. Vê carê navê wê Rewşen Name ye. Lê ev name jî wê zêde nedome. Lewre tenê sê hejmarên wê derdikevin. Hejmara yekem di adara du hezar û sisiyan de ya duduyan Avril ya sisiyan jî gulana du hezar û sisiyan de derdikeve û bê hes, bê hewar ew jî xatir dixwaze. Lê di deh salên ku rewşen, jiyana rewşen, rewşenname digel rojnameyên wekî Welatan kedeke mezin derxistine holê, gelek nivîskar çêbûne. Ew nivîskarên ku çîrok, helbest, nivîsên xwe di nav weşanan de weşandine û her ku çûne yek li yekê zêde kirine, êdî wê pirtûkên wan derin. Weşanxaneyên kurdan heta salên du hezarî salê encax li dor deh pirtûkên bi kurdî dikarîn pêşkêşî raya giştî ya kurdî bikin. Lê tenê di sala du hezar û dudiyan de deh nivîskarên kurd yekemîn pirtûka wan derdikeve. Di nav van deh nivîskaran de Îrfan Amîda, Cîhan Roj, Dîlawer Zeraq, Yaqûb Tilermenî, Evdile Koçer, Ramazan Alan, Cemîl Ohûz, Sedat Yurttaş, Rehîm Qoserî, Îshaq Tepe hene ku sedî hefteyê wan ji nav rewşenan û welatan tên. Belê, di deh salan de sê kovar, rewşen, jiyana rewşen û rewşenname. Rewşena Yekemîn xwedî zimanekî, helwesteke siyasî bû. Jiyana Rewşen xwest xwe ji vê rizgar bike û zêdetir balê bikişîne ser wêjeyê, zimanekî wêjeyî, weşaneke wêjeyî bidomîne û rewşenname. Wê jî digel wêjeyê xwest hinek aktuel be. Digel ku temenê wan têr nekir jî di encamê de ev yek derket holê. Rewşena nifşek wê jêyî derxist holê, bi dehan nivîskar jê derketin. Piştî salên du hezarî êdî di panel û gotûbêjan de her ew hebûn, ew hene. Her wiha rewşenê temenê wêjeya kurdî jî dirêj kir. Asta wêjeya kurdî bilind kir.